Мәскәү шәһәрендә 150 меңнән артык татарлар, ә аларга өстәп меңләгән мөселман дин кардәшләребез яшәсә дә, бүген башкалада нибары дүрт мәчет кенә эшләп тора. Шуңа күрә дә Рамазан һәм Ураза гаете көннәрендә мәчетләргә кеше сыймый. Шунлыктан көзге, яисә язгы яңгырмы, кышкы салкынмы, мәчеттә урын җитмәгәнлектән, байтаклар намазны урамда укырга мәҗбүрләр. Бәйрәм көннәрендә монда бер ун-унбиш мең кеше килә, җома көнне. Әмма мәчеткә биш мең халык гына сыя ала. Сыймаган халык урамда басалар, урамда укыйлар. Кыш көнне дә урамда, я салкында укыйлар. Аэт көннәрендә 50 мең, 40 мең кеше килә. Мәскәүнең Тәүбә тавында, ягъни Поклонная горадагы мәчет белән безне аның имамы, Коръән хафиз Әсгать хаҗи үзе таныштырырга аризалашты. Ул тумышы белән Ульяновск якларыннан, дини белем һәм тәрбия аңа әби-бабайларыннан ук бирелгән. Башта Ульяновскида, аннары Әлмәт шәһәрендә мәдрәсә тәмамлаганнан соң, ул белем алуны Сәгуд Гарәбстанда дәвам итә. Моннан ун ел элек, Рауль Гайнетдин чакыруы буенча, ул егерме биш яшендә Мәскәүдәге әлеге мәчеткә имам итеп билгеләнә. Бу мәчетнең исеме
арабча әйтәләр, Мәсҗидүш-Шүһәдә, шәһидләр өчен төзелгән мәчет. Ни өчен шулай исем куштылар? Чөнки истәлеккә теге сугыш вакытларында мөселманнар да һәлак булучылар өчен шул мәчетне төзегәннәр, әлхәмдулилла. Русчасы ничек була инде бу мәчетнең? Бу инде как бы мемориальный мечеть на Поклонной горе. Монда вот, если карасак, монда вот не парк бар, парк Победы, анда чиркәү дә бар, анарсын яһудларның ниләре бар, синагогалары бар да. И шәһидләр өчен, мөмин мөселманнар өчен шул төзелгән мәчет, әлхәмдулилла. Әсгать хаҗи үзе эшли торган мәчетнең тарихын гына түгел, аның ничек төзелүен, нинди төзелеш материалларыннан салынуына кадәр белә. Бу люстраны Айкиб эшләгән, бу Төркиядән алып килделәр, әлхәмдүлилләһ, аны. Һәм дә монда бәяле ташлар белән, Аллаһ Тәгалә исемнәре дә язылган алтыннан, әлхәмдүлилләһ. Ул ай шикелле шул уң яктан сул якка. Бу лепринаны монда бер художник ясаган иде, бу ручная работа. Бөтенесе? Бөтенесе, бөтен мәчетне. Мраморларны бу италияләрдән, әлхәмдүлилләһ, китерделәр. Ковер Бельгиядән, специальный шундый янмый торган коверлар. Мәчет каршында 1998 нче елдан бирле балалар өчен Әл-Фатыйха мәдрәсәсе дә эшли. Андагы ундүрт төркемдә йөзләгән малай һәм кыз шөгыльләнә. Мәдрәсәнең балалар бүлеге белән Зифа ханым Нуриева җитәкчелек итә. Ата-аналар үтенече буенча татар теле курслары да ачканнар. Татар теле безнең факультатив. Безнең мәдрәсәдә бар ике ике факультатив, татар теле, уже безнең бер наверное сигез елга тирәсе укытабыз татар телен. Безнең факультативга күп кеше йөри, балалар да, олылар да йөри ул группага. Аннары соң факультатив юных журналистов. Мин үзем журналист булганга, Шуңа күрә оештырдым тоже факультатив юных журналистов. Мәдрәсәдә укучы шәкертләр дүрт ел дәвамында мөфти тарафыннан расланган уку программасы нигезендә белем алалар. Укытучыларыбыз безнең барысы да берме, икеме высшее образование белән, күбесе педагогический образование белән укыталар. Дүрт ел укып бетергәч, безнең бар свидетельство түгел, документ об окончании Мәдрәсә Аль-Фатиха. Моннан берничә ел элек мәчеткә янкормак төзегәннәр. Анда намазга килүчеләргә уңайлы итеп, заманча җиһазлар, тәһарәтханә дә булдырганнар. Мәчетнең икенче ягында исә хәләл ризыклар һәм китаплар сатучы кибетләр, хәләл кафе да эшләп тора.